Билигин эһигин игитигэр Дьөккөн нэһилиэгин олохтоохторун туруоруутугар Баһылай Уһукабыс Каратаев ырыа-дыгыйа модун эр соҕотох олоҥхотуттан быһа тардыы, хаҥкыйар хаалдьыгар дылы харыадьы маҥаас аттаах харыадьылаан бэргэн.

Урукку дьылым охсуулаах уорбатыгар, ааспыт дьылым аныспаннаах айдааннаах күнүн адьас аннараа таҥатыгар, уоппут дьылым Кутурҕаннаах Кудан өлүү уорбатын буоһаралаах хоннугар, Урсун Дуолай Улуу Тумары Алаас Эбэ Хотуҥҥа субу курдук дьиэрдэн тэринэннэр дьиэ туттаннар, хаҥкыйар хаалдьык дылы харыгыдьы маҥаататтаах харыгыдьылаан бэргэн, Тун халлаан анныгар хотон мөҥөн үөскээбит көҕөччөр бороҥаттаах көмүс кырыптай букатыыр. Босхо харатыаны моойдоох баһынан куотар моҕук угас аттаах модун эр соҕотох буоланнар, аарыма дойду атыырдара буоланнар, үөһэттэн үргүөр үрдүгэн иннигэр, үсү ааттарыттан куттанааннар алларааттан аргыар аргыйан иннигэр, ааттаах ааттарыттан чаҕыйаннар,

Ити кэнниттэн аҕа чурах баһын раппараннар тоҕу чурах баһын дорҕороннор, хаан-күөл баайын ханыылааннар, хантан да туох да кэлбэккэ олордоҕуна, хантыыр хаалдьыгар дьыл харыадым аҕаататтаах харыадьылаан бэргэн, Күн таайыы сугундан мөккө, иҥиирин тыаһа иистэнэр массыына тыаһын курдук лиһигирии күннэрэ. Быччыҥын иҥиирэ дороххой балык курдук сүүрэллии оонньуур. Бу киһи сатаан сылдьыбакка кутталламмыта. Онтон кэлэн киэн халлааны өйдөөн-дьүүллээн көрбүтэ. Үлүскэннээх үрдүк маҥан халлаан үрдү дьөлү ыстанарда дылы гыммыта да, үс көтөҕүлүк көтөн кэлэн, үрдүнэн көтөн тэлээрэн сылдьан, суманнык диэн саҥалаах ситинник диэн кэпсэллээх буола сылдьыбыттар эбит.

Үөһээ дойдуга абааһынтанан аҥарда биир киһи буоллаҕа диэтэхтэрэ. Абааһы айыы аҥардаахпын баатаран кэлиэх тустаахпын. Дьиҥ үһүс күөһэлис гынан баран, кутуругар хоболох моонньугар мойбордох аалай мохсоҕол кыыл буолан, үөһээ дойдуга Өлүстэннээх үрдүк маһын халлаан диэки көтөн куйааран тахсыбыта. Ол куйааран тахсан үөһээ дойдуга үрүҥ айыгы тойон оҕонньорго, тиийэн кэлбитигэр суу курдук диэн саҥалаах сити курдук диэн кэпсээннээх оҕонньор буолан олорбута өйдөһүү.

Хаҥкыйар хаалдьыгар диэри Харыадьы малаах аттаах, Харыадьымаан бэргэн, Дорообумун баҕас, тута туруй нойоо. Абааһы удаҕана, уот чолбоо дойу удаҕан, уола буолаҕын нойоо. Дайан, дайан үөскэппит Аар тойон аҕайын. Боско хара күөнү ойдоох таһынан куотар моҕул кугас аттаах модун эр соҕотох диэн мойоо. Айыы киһитин быһыытынан аҕыс ардымалаах кинигэҕэ анньан олоробун эйигин. Айыы, тойон, тархан, аҕала, оҕонньор аҕалаах

Чэйи мин диэтэх киниэхэ, хойго сытар холоноох доҕору, тэллэххэ сытар тэҥнээх доҕору уйан биэрбиккэр, омоҕостоох бээҕэр тоҕус уон бокулуон буоллун. Айҕал дириҥин саҕа балыыба буоллун.

Ити кэнниттэн үөрбүт-көппүт киһи быһыытынан үөрэн-көтөн, өрөйөн-чөрөйөн, босхо харатыын моонньоох баһынан куотар, моҕол кубас аттаах модун эр соҕотох дьиэтигэр-уотугар эргиллэн тиийэн кэлбитэ. Ол тиийэн кэлбитигэр аар тойон аҕата, модун эр соҕотох, тойон убайа кумис кыырыктай хаҥкыйар хаалдьыгар диэри харыйыды маҥас аттаах харыйадьылаан бэргэни, аҕыс ахтар айыылара айыы киһитинэн аахпыттарынан үөрэн-көтөн тураннар күн сирин күүстэҕэ, айыы сирин ааттааҕа киһилэннэхпит диэннэр, үрдүк үөрүүннэн көрсөннөр уруй-уруйдаатылар, айхал-айхаллаатылар.

Ол кэнниттэн хантыйар хаалдьыгар диэри харыытым аҕас аттаах харыытылаан бэркэни, алааһын ортотуттан үүнэн тахсыбыт аҕыс салаала аар хатынын билэн, аан дойдуккita аан алахтын хотун эмээхсин үс күдэн үтүө күлүгэ, субуруйан туран көрдөө ааттаа турбута өттөөһүн.

Дойнура Волчанын, Дэргэн куйаар култаахпынан, онтон-мантан оттуур мастыыр иччиттэн истэн турардаахпын.

Соноҕостуура сылгыбына, этэрбинэ эстим. Ол курдук хаҥкыйар хаалдьыгар диэри харыыды маҥас аттаах харыадьылаан бэргэн. Хаҥха дьолу ымныырыгар харгыттан көппүт харылардааҕар хапсаҕайдык хатана түспүтэ. Токутар улар курдук чоноччу олорон айанныы турбута. Ол истэҕинэ, арай биир бириэмэҕэ өйдөөн-дьүүллээн көрбүтэ, Иннигэр-кэннигэр элиэн-үөл курдук түрлэҥнииргэ дылы гыммыта. Иннигэр-кэннигэр күөх уот кырдьыргыырга дылҕанар. Ол кэнниттэн арай туох эрэ, ырыалаах тойуктаах буола-буола, атын кутуругар эйҥэлиир курдук гыммыта.

Ол айаннаан сылайан аллараа аҕыс бииһулууһун диэки айаннаан испитэ. Аллараа дойду ай, айдааннаах буолан атын дойдуга киирэн иһэр быһылаах. Урукку бэйэтин сиринээҕэр ордук атын дойдутугар киирэн иһэн,

Аллараа дойдутан аатыттар кыыстарыгар Кыскыйдааны Куокулла диэн анал миҥэ ааттардаах Аллараа дойдум адьабайын дииһин уһуттан алыста үчүгэй дьахталлардаах буолар эбит Мин саҥардыым эрэ, төрүт охсун, бэрибэр түһээтим. Ол да буоллар, таас урустай бухатыыр диэн киһи айыы кыыһын кыыс сарыадыманы уоран табаан барбытын ил суолун ирдээммин, тоҥ суолун тортооммун аан туолан арыйан, арыйан кэлэн кэллэр. Онон ыйан, тиэрдэр буолларгын. Күлгүн күлэ-күлэ буккуйуом. Өлөргүн күлгүөри өргүүмэҥ диэн.

Кэтэр бараан дойдутун кэдэрэтэ сиэллэрин, ыараҕы быыһынан кыпчырытан, бэрт ыраах сирэйэ аннаабыта. Арай биир сиргэ тиийэн көрбүтэ, таас турут хайыһыттан бур-бур буруо тахсар эбит. Үҥкүрүс күөлэһис гыммыта моонньугар мойбордоох, кутуругар хоболоох аалай мохсоҕол буолан көтөн куугунаан иһэн, хайыһыттан бур-бур буруо тахсарын көрөн, араа бу манна буолуо диэн үөһэттэн көрөн түспүтэ даҕаны, Көрсөр диэн кубулунан үс кырыылаах үөрбэ буолан хайа тэллэҕэр кылыгырыы гына түспүтэ. Үспүөхсүттэ дылы аатаатах диэни таҥныбат сүппэтэх урааҥхайа диим. Үөппэ кылаан диэни илиибэр туппатах урааҥхайа диим. Уос таҥараларын тос кыннардахтара дуу, мас таҥараларын бап кыннардахтара дуу. Көрдөххө да сэп барахсан

Дьэ бу кыыс сарыыдыма куо урут да билбэтэрбин тускуллаах бэйэҕэр дуолаҥ күөҥҥэр тосхоллоох дуолан кырдьык доруобуйа буоллун. Ким киһи кэлэҥҥин ыйытар буолларгын, хайгы хаҥкыйар хаалдьыгар диэри харыадым аҥаасаттаах харыадьылаан бэргин диэн киһини элэс муора истибитиҥ буолаарай? Эйигин миэхэ биир хоруоҥка үүтүнэн үөскэтэн кэргэн анаабыттара. Ол иһин таас кутустай бухатыыры иир суолун ирдээн ииннээрибин тоҥ суолун тордооммун тобулан тиийэн кэллим. Чэй, кинини ханна эрэ сүрэҕин кистээ сытар Ону булуохха диэри өлөр үөһэ суох диэн кэпсээбиттэрин иннигэр кубулунан эйиэхэ киирэн турабын. Билиэ сатыырыҥ буоллар хайдахтаах буолуо этэй? Ити дьыаланы билбэппин, истибэтэҕим даҕаны.

Атта Харыадьылаан Бэргэн диэн киһи баар дииллэрэ. Эн буоллаххына, эн да миигиттэн тутайбатах киһи буолуоҥ. Көстөрдүммүн илэ көрүөххүн баҕарар буоллаххына, бу баарбын.

Үтүллэр этиҥ дьиксиһээн кэпсээспиттэрин курдук икки өттүттэн дьиэһинэй киирэн барбыттара. Туран таас хайаларын сууллаах от курдук тоҕо кээппиттэр. Бу дойдуга таһыллааны тобус суулааны бу дойдуга буолбуттар. Таас хайаны иһиттэн сирин хараҕар диэри илдьи кээппиттэр.

тарҕатаҥҥын. Тус бэйэҕэр байҕал дириҥин саҕа махтал буолуохтун. Арт дьаалы ааттатай. Олт иһин этэллэр этэ. Айыхаан танайдарыылаах улуу өйдөөх дьон дииллэр этэ нойоор. Көрсүөххэ диэри нойоо. Быһыла арахсан баран, Дикий Батат сылгытыгар арылгыттаан топпут харылардаах хапсаҕайдык хатана түспүтэ да, токутар олор курдук чонуччу олорунан кэбиспитэ. Уонна босхо хардыын моҕойдаах баһынан куотар моҕол кугаса аттаах модун эр соҕотох олорор сиригэр кэлбитэ. Кэлэн баран аҕыс салаалаах аар хатыҥ анныгар кэлэн аан дойду иччитигэр туһаайан, субу курдук туойан тойукта сити курдук дьиэн кэпсэллээх буола турбута үһү.

Ыытар эбит буолларгы, аас быгастай бухатыыры кытта. Төгүрүк тылы быһа охсуһан, хайа-хайабытын, ханын дириибитин хайытыспатыбыт, өлөр үспүтүн булсубатыбыт.

дии турбута биэ киниги эттиҥ дуу эппэтиҥ дуу диэбит курдук атыттан түспэккэ эрэ таҥнары хайыаннаран көннөрү туппута даҕаны аччыктыам диэн аһы кылбакка тоҥуом диэн таҥа тылбакка айаннаабыт курдук төттөрү бугуйан айанныы турбута Ол айаннаан иһэн, арай биир сиргэ туох эрэ бур-бур буруо тахсар курдуга. Манна дьикти сиир баар эбит диэн, онно халыйан түһэн кэлбитигэр.

Эрийдээтэ эрэтиим, тускуллаах бэйэҕэр дууһаҥ кырдык доруобуйа буоллун. Көрдөһүү баҕа күртүөннээх, ааттаһыы баҕа ахсааннаах. Уот кутастай букатыыр, хоойго сытар холоонноох доҕоргун, эллэххэ сытар тэҥнээх доҕоргун, Суоран Далаан барсыта. Кини сүрэҕэ ханна кистэнэ сытарын ыйан биэрбэт буоллаххына, күргүн күлэ-күлэ таптайыаҥ, көмөргүн үөрэ-үөрэ уулаттыаҥ,

Аар дьаалы, аар Тытайбын доҕоор, Альберт хаадьыгар диэри харыадьымаҥ аататта, харыадьылаан бэргэн, буолан кырдьык дорооболун буоллун! Ким бэйэлээхтии кэпсэл кэпсээтин диэҥҥин ыйытар буолларгын, уолугунан айахтаах, кэтэҕинэх харахтаах, уот кудулу байҕалыччыта ойдон туурун диэн буолабын. Ол туох соруктаах буоланнын, тойук тойдун диэҥҥин ыйытар буолларгын доҕоор, бу дойдубун биэрэппэр кэлэн бултаммыт-аттаммыт дьоннор, билэспэр быраҕар буолаллар этэ. Уон тарбаҕын уута биэс тарбаҕын биэриитэ ханныный нойоон, бэлэхтэр быраҕан кулууй. Аар дьаалы Аар Кытайбын өтөн наар кэлэн мин бэйэлээх бэртэр, билэспэр быраҕан биэрбит суох этэ. Орто дойдум улуу дуолана махталлаах байҕалын тутууй доҕоор, улуу даҕаны этин туттахпар хорҕоттумнойоон. Мин айахпыттан эриэр үлү таһааран биэриэм.

Икки иэдэскэр илдьэ сылдьар, истигэн сэргэх кулгаахпынан истэн сэргэҕэлээн уруйнойоор. Аппуун хомуһуммун уоран бүтэрбиккин. Икки харахпын эн мин көрбөххөмүн кэлинэн оҥороммун Билбэккэ хаалбыппын. Аппаал хайатын анныгар кистээн сытар сүрэхпин. Этинэн мэгиэстээри улуу байҕал иччитэ хойдом суорун тыллаан биэрэн

Ол кэнниттэн хоойго сытар холоонноох доҕорум, тэллэххэ сытар тэннээх атаҕым, кыыс сырыа думан куолуман эстэн алаҕайбыт аан дойдутугар, торолуйбут туруу дойдутугар, босхо хара сыаны моойдоох таһынан куотар моҕул кугататтаах модун охсу отох халааҕыгар тиийэн биэрдэ.

Ити курдук ыыр тэринэннэр Аҕа дойду баһылыга буоланнар, Улуу дойдуга тойоно буоланнар, Аҕа баһылык аатыраннар, дойду баһыгар сураҕыраннар, үрдэр үйэлэрин тахсаллар таастарынан үҥкүөр үҥкүйэн, атака буолан кыайан кэрэх астарын сахалтан, ыал буоланнар ыыр ыыстаналлар, ол курдук олохсуттара бүтэр. Оруолларга оонньоотулар олоҥхоһут, нэһилиэк көхтөөх ыччата Николай Алексеевич Кондаков аатынан Дьөккөн орто оскуолатын саха тылын литературатын учуутала Прокопий Данилов, харыатылаах бэргэн Айаар Дмитриев, харыаты маҥааса Дьулустаан Николаев,

Саас подостай бухатыыр, Апанатий Семенов. Кайдакова Розалия Алексеева. Вот подостай узаган Галина Николаева. Ойдок Сорун Федот Данилов. Үс талыстар Татьяна Григорьева, Тамара Васильева, Семенина Дмитриева.